Икки тыһыынча сүүрбэ үс сыллаахха көстүбэт эйгэ кистэлэҥи ханаалбар биир кэмҥэ дьиибэ баҕайытык икки ый кими да кыайан уһулбатым. Хайдах эрэ олох табыллыбата, эбэтэр бэйэм бириэмэм суох, эбэтэр уһулар дьонум бириэмэ булбаттар. Оннук түгэн хас да төгүл таҕыста. Онтон дьиибэргээн бардым. Уонна эмискэ эдьиийим туһунан куйаар ситимигэр таһара иликпинэ, өбүгэлэрим аны көҥүл биэрбэттэр быһыылаах, диэн толкуй кылам гынна. Толкуй кэллэ, хардыы барда. Тута эдьиийбэр уһулардыы тиийбиппэр аккаастанна, ону олох үөс батааска биэрбэккэ көрдөһөн, ол киэһэ уһуллум. Ол кэнниттэн аан арыллыбыт курдук буолла. Аны итинник түгэн тахсыбатар, Өбүгэлэрим кырыы харахтарынан көрбөтүннэр диэн санааттан эдьиийбин бу саҥа формат уһулубар иккиһинэн ыҥырдым. Елизавета Николаевна аҕам бииргэ төрөөбүт атаах балта. Быйыл эһэм Токотун диэн хос аатын арыспаанньа оҥостон, өбүгэлэрбэр өссө чугаһабыт курдук санана сылдьабын. Ону буола турар түгэннэр бигэргэтэллэр. Ол туһунан сэтинньи сүүрбэ аҕыс күнүгэр Муус Хайа рестораҥҥа үбүлүөйдээх тэрээһиннэр толору сырдатыам. Биһиги бу көстүбэт эйгэ кистэлэҥэ диэн YouTube канал Public Talk диэн форматтаах иккис биэриигэ бу Елизавета Кириллина, Елизавета Николаевна мин аҕам бииргэ төрөөбүт балта. Бэйэтэ эмиэ айылҕалаах, бэйэтэ эмиэ ураты көрүүлээх, биһи кинини истиэххэйиҥ, ол кэнниттэн ыйытыыларга киириэхпит. Көрбү көрдөхпүн, көрөр бу сенен көрөр көрдөхпүн. хараҕым барыгытын билэр курдук саха киһитэ барыта туттар туохтарын кэпсиэҕим холобура буй туох кыыллар органнарынан холобура улар гиэнэ бу маны биһи ороон ылан быраҕан кэбиһэбит ол эрээри кинини сатаан туһаннахха доруобуйабытын чөлгө түһэринэргэ туттуохпутун сөбөбүт Холобур, уларга буоллаҕына манан зуоптаах дии, ону диэки онно буола кини хаһаанар, аҕыйах кэмҥэ хаһаанар. Ол хаһаана буоллаҕына сезонтан сезонуттан тутулуктаах. Сороҕор барыта бу хатыҥ сережкалара, ытарҕалара аһа мантыйан боруоста үчүгэйи, кини тугу үчүгэйи ыарыыта-суоҕу эҥэмтэлээҕи булан хомуйар. Ону ылан холобура биһиги быраҕан кэбиспэккэбит эрэ үчүгэй баайытык доруобуйатын доруобуйабытыгар восстанови гынарбытыгар туттуохпутун сөбөбүт. Холобура кини бу бүөргэ, быарга, сүрэххэ олус үчүгэй бу туох хатыҥ сережкаларын транспортировка олох наралынан хаалааччы. Ол иһин бу боростуойа итэҕэллим. Так, уонна буоллар кинини биһиги бу үүнээйитин туттабыт, зобун генин. Оттон дальше иһигэр буоллаҕына кини куртахтаах да, куртаҕар буоллаҕына сол туох да наһаа былчыҥнаах, күүстээх баҕайы буолар былчыҥа. Ааһа, ону була биһиги хайытабыт олох сэрэнэн. Ол сэрэнэн хайытан баран буоллаҕына сарыытын уу куртах сарыытын хастаан ылабыт. Ол хастаатахха оһу маннык бу халыҥ баай, грубай баай туох тахсар тирии курдук бирээмэ. Ну кини хрупкай да бытарыйар. Бу маны бытарыттан порошок оҥорон баран олох порошок оҥорон бараары биһиги куртахпыт ыарыйдаҕына куртахпытын ити гастритка особенно үчүгэй куртахпытын чөлүгэр түһэриэхпитин сөп үлэтин биһи кинини чөлүгэр түһэриэхпитин сөп куртах үлэтин бу буоллаҕына манна туох баар аһаабыт аһан тугу эҥэмтэтэ барта ото манна һырыттаҕа дии ниччэҕэйди холобура маннык сытын сыттаан да көрдөх ыраахтан уже сыта наһаа үчүгэйдик биллэр Аһа, ханнык үүнээйини кини особенно иһиэбитин бу кэмгэ да наһаа биллэр буолар. Ону бытарытабыт, дэлби мэлийэн баран туох буолар олох порошок курдук оҥоробут. Ол порошок курдугу була кыра бэт кыратык чайнай луоска төбөтүгэр сылаас ууга ууруйан баран иһэбит, күҥҥэ үстэ иһиэхпитин сөп. Ол буоллаары киһи туох да куртах үлэтин чөлүгэр түһэрэр. Оҕоҕо барсар да ити микрофлоратын көннөрөрүгэр. Оо олох үчэйдик барар. Ол практикаҕа ууса биллэр. Бу былыр-былыргыттан биһи дьоннорбут туттар ньымалара былыр-былыргыттан. Ону биһи сора умнан кэбиһэммит, аһа, нары бөххөрө быраҕары тохтуубут, хастаатыбыт сразу быраан кэбиһэбит. Дьиҥинэн буола саамай эмтэлээҕэ, эмтээҕэ дьэ бу кутуйатын сарыыта буолар. Туохха олох слабай да киһиэхэ барсыан сөп кыра оҕолорго кытта барсар. Уһук Ата ити уҕаҕа хантан ыллыҥ ити бу Дьокуускай куоракка олоруҥ? Ээ, бу буоллаҕына миэхэ Чэриктэйгэ быраатым баар, бигитэрэ быраатым, ол кэргэнэ Роза, саҥаспыт үчүгэй баайытык, упаковкалаан кыра бутылкаҕа уган миэхэ хаһы да ыытааччы, сыл ахсын ыытар. Ону мин буола бэйэм туһанабын, бэйэм сиибин, аһа. Ону хайдах быһыылаахтык сиигиний? Та, устинын аһылык курдук буолаадьы, баһаалыста амсайыаххытын сөп уһахтах алаадьы саас курдук саас сындах төрөөтөҕүнэ үчүгэй бай буолааччыт уһахтаах алаадьыны сииһин уһах диэн олох бу бэйэтэ хамсыы сылдьар туох диэх хаһый Эмтиэкэ диэххэ сөп. Аһа, кининэн биһи хайтан барар эмтэниэхпитин сөбөбүт. Ол уоһаҕынан. Көрдүгүт буо сүө баайба? Сүөгэй курдук. Бу ынах бастакы үүтэ. Убсинан бу барыта тууй белок, чистай белок олох. Ону була тус-туспа уруха наада. Бастакы күнэ саамай үчүгэйэ. Олох. Аһа. Ол оннук үс күҥҥэ дылы ылыахха син. Ну хороҕ ынах кэнэ хороҕор биэс күҥҥэ кытта тиийэр. Морозильникка угуохха хөптө? Төһөр угуохха хөбүй онно? Морозильникка холобура бу мин саас кэлбит. Онно тохтаатан үөрдүм бу манан буолла иккистээн аны мин маны тохтообоппун уже свойствота бары түһүтэн хаалыан сөп үксэ конечно ол иһин буолла манан холобура биһиги туохтуубут ол аҥарда сэп оҥостон эрэ диэн буолбатах кыргыттар хаһан баара биһи красивый буолуохпутун баҕарабыт бу маннык илиибитин соттуохпутун сөп оччоҕуна марсиҥкаларбыт аччыыллар да аччыыллар маны өр бай өр сырытыннарыаха наада ол кэнниттэн аны суунабыт суунан бараммыт холор чаас аҥара үһүрбэ мүнүүтэ чаас аҥарыйан буолан баран суунабыт уонна эмиэ атын кириэминэ сотуохпутун сөп эбэтэ сирэйи оттобут ол сирэйин соттон баран иһин балай эмэ өрөмү сыдьабыт аһа сүүрбэ биэсин мүнүүтэ оччоҕуна буллаҕына эмиэ бу биһи кыракый мелкай туохтан мыччыстаҕастарбыт арыйда буолаллар андык баччыстыбыт мочевой кислота быһы сиэбитигин сүһэхтэри соттуохха сөп Кини мөлөрүтэр гыргына кини действуйдуур туохтара веществоларын аһайбахтар. Витаминтан ылан эттэхэ А, С, D витамин манна Е витамин буолуна манна уонна тыыннаах клеткалар кыбытык клеткалар да эдэр клеткалар бааллар үөскэх клеткалар Ол үөскэх клеткалар буоллаана киһи бу клет манна иҥэннэр бэйэлэрэ амалаасыбайт амалаасыбайт оказывается истэхпитинэ кыра-кыратык маны элбэҕи испэппит аха тоҕо диэтэргин кини сүүс грамҥа тоҕус сүүс почтите туох диэххэ тоҕус сүүс туохтаах килокалорийдаах сүүс грамҥа. Антонин оннук энергия буоллаадь. Оннук элбэх бай күүскэ бай киирэн оннук эмискэ энергия хэллэҕин эмиэ киһи хайдах да буолан билимиэн сөп механехпын бэйэҕэр буортуйар оҥостохоп ол иһин хаһан баҕарар дозатын биһи тутуһабыт кыра кыратык ону боллана хаһан баҕарар мин саныахпын бэйэ ынаҕым гиэнэ буллаҕына баҕар лосканнан чайна уласканнан баҕа иһиэххэ сөп сиэххэ сөп бии чайна уласканы сөп онтон атын игин туохтартан ыллах сэрэниэххэ сөп билбэт ынаҕын игин быллаадии прививка ылбата ылбатаҕа биллибэт ол иһин кыра оҕосток кыратык туох туохту сылытан ылыахха сөп но онно син хаста свойствота балай эмэ сүтэр Ону була олох сибиһэйдии бэйэгинин туттар быдаһын ордук буллаачы. Ону буллааны били саас аҕыбыт хайыр этэ. Дэрбит сөтөллөрбүт пул арааската. Ол иһин маллааны үүтү оргутар уонна онно маннык ис сыатын угар. Уону эмнэрэр этэ биһиэхэ маннык эмнэрэр Ол исset онно киирдэҕинэ хайдары кыратык туохтур быһылаах буспута курдук буоларба сымныыр, иҥинниир ону быһыламмыт имэбит. Сорохтор сыана олоһо билээбэттэр. Оччоҕуна була олох хайаан да имиэхтээххин диэн эмтэрэллэр дьэ онно накаас араас сирэй-харах барыта баар буолааччы онно. Уонна үүт ол дьэ үүппүтүн аны иһэбит сыалаах үүппүтүн. Эһэ сыатын оттон туттаҕын дуо? эһэ сытына тыый отон онтуйан оноро кэм полла дия ис сыатын туттаҕын дуу тас сыатын эми туттаҕын барытын барытын эһэ сыата диэн олох дефицит билигин баҕас мэнэ хостибет усинан билигин кылтан кэлэр туохтары сыалары ти сыаны барытын чебайты чөмөччү хач туохтан температурный режим тутуһан уура халлын эмтиаханаада дия дьиэ кэргэни барытын ол оннук маннык наһаа таблетка бөҕөнү иһэбит дии ону аҕыйатар гына саатар билим буоллаҕына аны туран химиябыт бары толоруйан турар даже вот водороппут структура толоруйан эрэр толоруйда да диэххэ кинилэр ол туохтара радиустара дии доктор туох этэй электроннарын радиустара уза кылгаатылар ол иһин урук оҥоһуллубут эмтэр эмиэ суолталара эмиэ сүтэн агдар свойстволар уларыйан иһэр ол иһин буолар холобура таблетканан билин эмтэнэр наһаа сэрэхтээх ону учуоттаан туран биһиги бу маннык Урукку бэйэбит өбүгэлэрбит хайдах ол эмтэммиттэрин, туһаммыттарын, чөлгө түһэр, доруобуйаларын чөлгө түһэрбиттэрин үөрэтэн, билэн, истиһэн, да ону дьоҥҥо тарҕатыахха наада. Хайдах эрэ барыта бэйэтин кэминэн, бэйэтин бириэмэтигэр тэрээһиннэр буолалларын өбүгэлэрим ыйар-кэрдэр курдуктар. Аҕыйах хонуктааҕыта Дьирикинэйдэртэн төрүттээх Манчи диэн бэрт интэриэһинэй киһини кытта билистим. Кини уран уйулҕа сир-туом түмэлин хаһайына эбит. Бу түмэлгэ атырдьаҕайын сүүрбэ аҕыс күнүгэр дьиэркинэйдэртэн сыдьааннаах Лопотовы кытта көрсүһүүнү майынчылыын тута планнаатыбыт. Бастакы икки Павлик туох форматтаах тэрээһини квартираҕа сабыылаах оҥорбутум, онтон тымпылыыр Лопотов Мархаола өбүгэттэн кэлбит билиини ылыныы, төрүт эмтээһини тарҕатыы, дьоҥҥо-сэргэҕэ күүс-көмө буолар албастары билиһиннэрии тустарынан киэҥ кэпсэтиигэ баҕалаахтары